Tung kumalo me Uganda ka ma gubedo koko tye o madit tutwal i lok kom cam cana i kit me coyo lutic lok eno gitye ka kok nyo koko eno gitye ka keto ne i kom dul ma loyo lok me coyo lutic. Watye ki vidio eni kong wanen ka dok wadugi. Bino, yo ngeye koko me cam cana mapol.

Lalub kor won kom LC5 me Gulu District owaco ni myero kikatti ki tic wek dano ma gitye ka deno can i cing dano magi guo i agikkine.

Apwoyo tutwal Ismael Jacob Jones me i yubo report eno ni. But lok me camcana dong tye o ka weng. I we know in this instance ni ngat moni ma utiu ma tye ki papers ne me atir ma tic eno ni myero owot bote po buno tic eno ni eno ngat moni ma myero po nong tic eno ni aye buno pingo pi lok me camcana.
Camcana i Uganda, camcana i lobowa is not something new. We cannot talk about integrity because no one cares about it. Iwaco wek gubal mere cawagi. Gin oweko gin atime kumano is just because leb mono ma awaci kwede ci nyo pa aloko ene ni impunity. Acoyi do ibitimo ko ngo aye and that is how simple the situation is ahh appointing authority marac aye ni calo kimini ki kero madit tutwal gitamo ni they are the alpha and omega pa jami weng pien gin aye gicoyo gin aye giyero gin aye gikwanyo nga myero obin kwe oweko bene ki ipenye kekeni ni dano ma gitye ka telo offices pa gamente ni dano ma kining? Dano ma okwano kwan matir ma tye ki karatac ma romo nyutte ni They Can Defend What They Are Doing, kece dano ma guteto karatac ateta ci gudonyo i opic dong gitye ka tic. These are critical questions. Once wan ongeyo ni watye ka mito kelo lutic maber, Kit ma mego-ru owaco kwede ni tye ka balo nying district-ni ma nyutti, jo me District Service Commission omyero dong gukel lutic maber calo i gologi-ni. Ka gin guye gamo cene camcana, kibikelo luming en aye bino ka tic. Man omyero kikel jo ma nongo tye ki tic ki kero matir. At the end of the day, peko pe pa jo mowilo tic-ci, peko tye jo mumiyo tic oweko ka wan pe wayabo wangwa ka neno nga ma tye ka tic kwe, tye ka timo ngo, tye ki karatac ma kining, peko obibedo tye. Emma, Gin marac i Uganda ni, in ma iloko lok ada, in ma itye ki ngec-ci, in ma itamo ni you are able to challenge jo mukene ni, dano manok en aye mito mwonyo lokki, dano manok en aye mito bedo cok kwedi, pien gingeyo ni Ka idonyo ka moni ibinywero tyengi o and that has been a habit habit ka dong iwinyo ni District Service Commission calo me Gulu tye ka time kumano nge angeya ni apokapoka tye iye, colcwiny tye iye, mone tye iye all these kind of funny funny things. Ineno lok pa IGG ma ticgi me timo ngo? Kwedo lok kom camcana. Lok kom camcana, policing, bedo te tok kom jo ma gitye ka timo lakodi bal eno. Komedi gitye ka waco ni gin pe giromo bedo ka weng. Pe giromo bedo i dyewor ka ma nongo camcana tye lokke iye, is exchanging hands. Pe giromo bedo i kwe, i dye lum ka ma nongo cene romo bedo ni tye ka exchanging hands. Is there a way ma IGG romo kati ki system, system mo ma gengo Lok kom canocana, Gamo cene wek imi ngaro moni tic.
Mi tic-ci tic oyot Emma. While if I have the qualification and amiyi cene ma inge ni I am being taken on merit based on my qualification that is not a problem ento wilo tic ma ipe ki qualification ento kidido adida ni in itye ki ngec wek ibed iye that is wrong. In this instance, an atamo ni myero pe kimak jo mugamo cene keken. Kimak dano aryo weng. Ka in ka an atye ka miyo iri cene, pien an nongo atye ka infiltrating tam wi. Both of you.
So jo Lamiyi aryo-ni, cene ki lagam lamiyi cene cene weng. ki lagam cene weng, ka dong kicak mako dano weng amaka dong kong. So that we get rid of those bad elements in the community. Lawoo Larema moni ocwale waco corruption is as bad as ngato moni emimii mere wa ciling alip adek. I nongo ngato moni tye i office pay wa ki transport and he thinks ni ka imiye alip adek nyo alip abic moni that is already money and some people are saying even that is not is even not lunch I kabedo mukene jami tye maraco IGG in its whole structure pe romo lwenyo ikom cam cana ento bene atamo ni Emma coyo dano ma kicoyo ni in district service commission should not be the responsibility of one person or a set of people

ma timo intaviu. Ka kitimo intaviu, ludongo tye ma malo ma gicito gingiyo karatac me kwan pa dano ma kiyero ngat eni ento based on his competence level okato ada, I think we should do that verification because ka in iwaco ni kicoyo ci kimiyo ci dong kitye ki confirming, ki confirming ngo? What are you confirming and whom are you confirming? What are their qualifications?

Ibi applying for visa noo kilwongo gini nga kono kono commissioner kono ngo kama ibedo iye kwica i British High Commission kuca. High Commission. Pe ibe gubu neni de don't even know what you look your documents should speak ka in tye iwaco ni in ibi cito i London ka lim ibi cito ki wotti moni nyo ipeke ki wotti moni kono nyo imito cito ka neno kono Big Ben kono icako itimo ngo your documents should speak Ineno? Ka dong munu ni dong okwano documents ci oniang ni aah Laribi, Laribi kara atye ki lutino kong atye ki dako ma kong aru bino ka limo country wa ada obi doko pe tye ki miti me bino kany. Ento neno dok ni ni ka ber tye ki watte moni kene romo dongo kany pe gu mi documents. So in the same manner ka in itye coyo tic i district Imito bedo engineer me kono kwe kono kono water kono kwe kwe eno ni your document should speak konya neno in nyo nge number ni myero obed peke document kono qualification ni ngo kuman ABC pe ki neno wangi until ki actually i ka gamo visa they don't even see you ki miyo miti envelope in icito igamo envelope i reception ineno dong bino whether yes or no. So i kit me coyo tic be kitim kome because kit me interface, kit me rwatte ki luco tic eni aye itye inyayo lok ki cam cana. That that that's a that's something very critical pien me acel loko lok ki face to face interview that's a waste of time sit in your home do your interview from there kita ki Baby bene kare angeyo, me I don't even want to know your telephone because number. let me tell you on a scenario Amito atero mito nyingi ki details-i when I, keken. when I was going to the UK for the first time

Tammy tye ka kwene lok me camcana kombeddi ma tye kwene i District Service Commission. Yo ango ma IGG